Me nuanom Ghanafoɔ, yɛwɔ nsɛm bi ka. Yɛwɔ nsɛm bi ka. Sɛ meka sɛ yɛwɔ nsɛm bi ka na sɛ wopɛ sɛ wogye so ma me a, deɛ wobɛtumi agye so ama me ara ne sɛ yɛwɔ nsɛm bi tie. Na deɛ me ne mo reka no yɛ nsɛm a nkyirimma yi repɛ atie. Ɛna deɛ mpɛ sɛ mekyerɛ ara ne sɛ, yɛwɔ nsɛm a ɛwɔ sɛ yɛgyegya yɛn mma, yɛwɔ nsɛm bi a ɛwɔ sɛ yɛgyegya yɛn nananom, yɛwɔ nsɛm bi a yɛtumi da no adi a anka ɛbɛboa yɛn sen sɛ yɛaka yɛn ano atom na yɛte hɔ na yɛde yɛn ani na ɛreyɛ nhwɛ hann no, abibifoɔ. Sɛ yɛntumi ammue yɛn ano ankasa a, yɛse sɛ woankasa wo tirim a, yɛde wo sekan dwa nanka. M'asɛm no, ayɛ a na deɛ mepɛ sɛ da biara megye di kan ara nie. Sɛ woankasa wo tiri mu a, yɛse yɛyi wo ayi bɔne. Enti sɛ meba a meka sɛ yɛwɔ nsɛm bi ka, na wobɛgye me so a, gye me so sɛ yɛwɔ nsɛm bi tie. Yɛwɔ bebree a yɛnkaeɛ a ɛwɔ sɛ yɛtumi da no adi kyerɛ yɛn mma. Yɛwɔ bebree a yɛnkaeɛ a ahinta yɛn ankasa yɛn mu a ɛwɔ sɛ yɛtumi da no adi kyerɛ nkyirimma yi ansa na yɛbɛgya wɔn hɔ akɔ a, yɛgya wɔn hɔ akɔ. Ntsi dza ɔwɔ aso pa no, ɔyɛ a ɔno so ontsie bi na wɔmfa nto no kotodwe mu. Nka sɛ Kwaku, mebɛtsenaa ha no, m'ano aya, midii obi atam, ɛnyɛ deɛ mepɛ akyerɛ ano no, ɛnyɛ deɛ mepɛ akyerɛ ano no o, ɛnyɛ deɛ mepɛ akyerɛ ano no. Onua, momma yɛntumi nka bi, ɛfiri sɛ yɛwɔ nsɛm bi ka. Yɛwɔ nsɛm bi ka. Nnansa yi a Yana baeɛ yi a ɔreka sɛ ɔwɔ aduro a ɔbɛtumi de aboa ebinom ama wɔde abɔ wɔn ho ban afiri abayifoɔ nsam yi, bɛhwɛ dɔm a ɛdi n'akyi. Bɛhwɛ ɛdɔm a ɛdi n'akyi wɔ online. Afei na mahu sɛ saa mosuro abayifoɔ. Ba wɔn mu no wɔyɛ bayifoɔ. Because sɛ wɔnyɛ bayifoɔ a, adwene a ɛwɔ wo tiri mu no, wobɛdwene wo nua no ho. Ba wɔnwene esum mu nsɛm ho. Esum mu nsɛm no, ebi ne deɛ he? Yɛte hɔ yi, obi wu a, yenim deɛ obi aku no. Obi wu a, I mean, yɛkyerɛ sɛ ɛyɛ obi na aku no. Nnipa wu pɛ, we have solution for that, sɛ ɛyɛ obi na aku no. Ade nti na ɛwɔ sɛ yɛtumi tena saa honam wiase wei mu na yɛdwene sunsum mu nsɛm? Nti meka sɛ yɛyɛ bayifo a, it's a rare fact. Because deɛ ɛyɛ a na yɛpɛ sɛ yɛdwene no, ɛnyɛ honam mu adwene wei. Ɛnyɛ honam mu, ɛnyɛ honam mu, ɛnyɛ wiase wei a yɛte mu yi mu adwene na ayɛ nea ɛpɛ sɛ yɛdwen. Yɛn nnipa tuntum no, esum mu na yɛdwen, honhom mu na yɛdwen, honhom mu, sunsum mu na yɛdwen. Na ɛdeɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛba ne saa? If I'm here to be corrected a, ɛdeɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛba ne saa? Yɛbɛtena wiase bi mu. Agye honhom ne sunsum ne ɛ, kyerɛ sɛ, biribi foforɔ na adi. Ɛna yɛn wiase wei no a yɛte mu no, yɛntumi ntena ase nnwene wiase no ho, mmɔ yɛn ho mmɔden biara sɛ yɛbɛyɛ wiase no yie, sɛdeɛ aborɔfo yi, wɔn ani abere, rekyekyere wɔn kuro, adeɛ kye a, ɛkwan no nya nsɛeɛ koraa na yɛretutu kwan, baabi a nansa yi mefa kɔ adwuma, ɛkwan yi yɛnam so kama, ɛyɛ kyɛn me kurom kwan koraa, ɛyɛ kyɛn Kumasi, ɛ, me, Ghana kwan bɛn koraa mpo na mefa nkɔ mpɛn. Mehui ara ne sɛ yɛahyɛ aseɛ atutu kwan no fa, yɛtutu kwan yi fa, adɛn a yɛrebɛyɛ kwan no yie. Seesei baabi a yɛkɔ wo nwan ansa na yɛaba abɛsi yɛ kwan no mu akɔ no akɔ akɔyɛ boakye bidin. Why because ɛkwan no ɔmpɛ sɛ ɔmoyɛ kwan no yie. Ɛkwan no so ntutuiɛ, ɛkwan no ɛso ntutuiɛ o, ɛnsɛeɛ, ɛnyɛɛ hwee, menam so kɔ adwuma da biara. Nso saa berɛ yi ɔmose ɔmobɛyɛ kwan no foforɔ. Nti wɔte wiase wei mu a wɔresesa wiase no ɛyɛ biribiara kamakama no yɛ deɛ yɛyɛ ne yie nyɛ yie gye sɛ heaven ne yɛbɛ yɛ yɛpɛ akɔ nyɛ saa gye sɛ heaven ɛne yɛ deɛ yɛpɛ akɔ fi sɛ yɛaka kyerɛ sɛ heaven hɔnom no yɛgye gold ɛna ayɛ kaa kwan ɛna yɛrekɔ akɔfa so Adwen wei a wo tena hɔ ama obi de ato wo tiri mu no nti man mom yɛn hyɛ da nwene o momma yɛn hyɛ da ɛntena ase na yɛn nwene ebi sɛ sɛ yɛn tumi ɛnhyɛ da ɛntena ase anwene a mama mo re mama mama mo re mfi sɛ nkwadaa yi a yɛde wɔn aba wiase yi daakye wɔn abɛbisa yɛ questions bebree Wɔn ba bɛbisa yɛn questions bebree, enti mom yɛntumi nhyɛ da ntena ase nnwennwene na yɛnyɛ saa wiase wei a yɛte mu yi a better place for the future of our children. Meka the future of our children efisɛ wɔn a wɔawu kɔ no, deɛ yɛn yɛbɛtoeɛ no ɛretan, wɔanyɛ hwee amma yɛ. Enti sɛ ɛno na yɛreba abɛdi akyire sɛ yɛremma mmɛyɛ hwee mma nkwadaa wei sei a wɔreba no deɛ a, ɛnneɛ asodie bi da yɛn so. Asodie bi da yɛ so paa, meka kyerɛ mo, asodie bi da yɛ so. Bi sɛ, ɛntena hɔ nka nkyerɛ me sɛ ɛnnɛ akwadaa mmu panin, anaasɛ akwadaa mmu ne papa anaa akwadaa mmu ne maame. W'abrabɔ tantan no a woabɔ no, ɛno nti na wo ba koraa ɔmmuu no. Ɔnhuu deɛ woayɛ. Nti nnɛ yɛ sɛ wɔkɔ a wɔbisa, wo maame te ase? Anaa wo papa te ase? Adɛn nti na wonkɔfa no mma me yɛmfa no nyɛ mma wo? Yɛn, obi rekye ne maame gye no kɔyɛ aduru gye sika. Obi rekye ne papa agye no akɔ akɔyɛ aduru agye sika because mo abrabɔ no a mo abɔ no ɛretan. Nti yɛ nkwadaa no a sesei yɛaba no yɛhu sɛ ɛwɔ sɛ yɛn na yɛbɔ yɛn ho mmɔden. Nti sesei no yɛn nso so yɛntumi anhyɛ da ansesa yɛn adwene na yɛammɔ bra papa amma nkwadaa yi amma ammɛfa so a ɛnneɛ sɛ wɔbɛkye yɛn kɔtɔn yɛn no saa o. Saa ara na wɔbɛsan ayɛ yɛn. Efisɛ nnɛ obi wo ba koraa mpo a, na ɔpɛ sɛ ɔgye ne ba kɔma obi adɔpte no. Why? Because ɔno ɔnni sika a ɔde bɛhwɛ akwadaa no. Na sɛ wonni sika na wode bɛhwɛ akwadaa no a, oh my God, na wo deɛ ne sɛn? Kyinkyin a ɛwɔ sɛ wowo anaa? Ka na mentie. Ɛwɔ sɛ wowo. Sɛ wonni sika a wode bɛhwɛ wo ba a, nti ɛwɔ sɛ wowo anaa? Ɛwɔ sɛ wotumi nya aboterɛ wo baako, mmienu, mmiɛnsa, nnan, na afei wobɛka kyerɛ me sɛ wobɛtumi abɛfa no na wo ne no nkɔtena. Adwene bɛn na ɛda yɛn tirim yi? Anuanom, ɛwɔ sɛ yɛtumi hyɛ da dwene kakra because adwene wei na ɛda tirim no, ɛyɛ akyɛdeɛ kɛkɛ na Nyankopɔn de ama yɛn. Ɔse yɛmfa nwene, yɛmfa mmɔ bra, na afei wiase wei a yɛte mu yi no, yɛntumi mfa nyɛ wiase no yie. Ɛfiri sɛ wɔse yɛmmɛwo na yɛnnɔre na yɛnyɛ sɛ mpoano anwea, yɛmmɛhyɛ wiase no mu ma, the world is given to you. Nyankopɔn ɔnhia hwee afiri wo hɔ o, ɔnkaa sɛ kɔyɛ adwuma, kɔyi collection bi bra na fa bɛtua ne ka. Anaasɛ ntotosoɔ dudu no a wɔbɛka ho asɛm kyerɛ no, ntotosoɔ dudu no sɛ wonim a meka kyerɛ wo, broni no wɔse sɛ ɔnyaeɛ nweaeɛ deɛ a ɛwɔ sɛ ɔtaxeɛ. Taxi no a ɔpɛ sɛ ɔtaxi yɛ no, ɛho adwene na ɔde baeɛ sɛ, Nyankopɔn se woyɛ adwuma a, yi ntotoso du du na fa brɛ wɔ no na sɔre fie. Nti bisa wo ho, anaa mennim, sɛ wodi kan bisa wo ho saa question wei a, Ade nti na collection no a yɛregye no ne mmasoɔ afɔdeɛ no, wɔtumi ka sɛ ɛno deɛ bɛtumi atena asɔrefie hɔ, na mmom tithe no deɛ, Ɛwɔ sɛ yɛgye kɔ Asɔre no kɔnferɛnse. Tait a yɛgye no wɔ Afrika hɔ nyinaa reba wɔn a wɔn asɔre no no wɔ aburokyire ha. Romanfoɔ de reba Vatican. Anglikanfoɔ de rekɔ England. SDAfoɔ de rekɔ Amerika. Wɔn a wɔkeka ho sɛ ɛyɛ German Presby sɛ ɛyɛ deɛn no nyinaa yɛgye wɔn adeɛ brɛ wɔn wɔ ha o. That is the way they are taxing you. Ɛkwan a wɔnam so a wɔretaxe wo no no, ɛfiri sɛ Ɛyɛ wɔn adwene na wɔabɔ no pɔ sɛ sɛ yɛnnya wo nwia wo bia mu deɛ a, there should be something we call tax. Ɛkwan bɛn so na yɛbɛfa so a ɛnneɛ yɛbɛtumi a taxe nkurɔfoɔ yi? Because wɔte sika so, nso wɔnhu deɛ ɛwɔ sɛ wɔde sika no yɛ. Me ne wo, yɛagye adi, ɛna berɛ a yɛbrɛ yi nyinaa, yɛntumi mfa saa sika no nhwɛ yɛn ho, na mmom yɛsan tena ase na yɛka sɛ yɛanya hundred ntease yi mu ten de kɔma Onyankopɔn wɔ N'asɔredɛm. Woatena ase adwene ho deɛ? Sɛ wonnya ntena ase nnwene ho a, me nua, ma w'ani nna hɔ, na yɛrekɔ yɛn anim. About four hundred good years ɛna wɔbɛsɔɔ yɛn mu, ɛna wɔwan yɛn saa ara. Ɛno akyi no, na wɔfoo sɛ anka yɛbɛtumi atena ase adwene, nso ɛbɛsi nnɛ, yɛntumi nnwene. Obibini repɛ buroni ayɛ. Obibini, worepɛ buroni ayɛ. Woato wo ho borɔfo din, but you are not a slave. Because ɛyɛ slave masters no ɛna wɔgye wɔn din totoo slaves no so. Ɛne ebenya adake nsen, Samuel sen, hwanhwan sen, Piira sen. Enti wogye Peter sen a, ɛyɛ Peter bi na ne ba ne ho. Na Peter no nso, ɛma werɛ fi sɛ ɔyɛ slave driver. Ɛno nti na wɔgye Peter sen no too wo so no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonam a obiara bɛhu sɛ ne ba ne ho. Yɛɛhyɛ da ɛɛsesa even yɛ kɔla mpo a yɛkita. Ɔno broni no asɛ da ayɛ aduro ade abrɛ wo saa nso sɛ gye na san fa pɔ wo ho because wo kɔla no mpo kura mpo no ɛnyɛ fɛ. Ɛyɛ dɛn na ɛba ne saa? Because watena ase ahu sɛ nkurɔfoɔ yi yɛntumi nhyɛ da nnwene mma yɛn ho nti da biara wɔfa kwan bi so aboa yɛn. ama yɛadwene, wɔrefa kwan bi so aboa yɛn ama yɛadwene. Na kwan no a wɔrefa so aboa yɛn ama yɛadwene no soso no, ɛsan nso yɛ adwene kɛseɛ bi a wɔyi so a wɔde gye yɛn ho sika. Efisɛ sika a ɛwɔ sɛ wogye tɔ aduane no di no, ɛna wogye kɔtɔ nku anaa wogye kɔtɔ aduro bi anom. Why? Because wopɛ sɛ woyɛ kɔkɔɔ. Woatena ase adwene ho pɛn? Wɔn a wɔyɛ kɔkɔɔ no a woyɛ tuntum no, ɛna ɛyɛ dɛn? Anaa wo woyɛ tuntum no a wopɛ sɛ woyɛ kɔkɔɔ no, ɛna ɛkyerɛ sɛ wo woyɛ hwan? Woayɛ dɛn no no? Wonnya sika nnidi ɛna wonya sika de kɔtɔ aduro sɛ wopɛ sɛ woyɛ kɔkɔɔ deɛ a, dwene ho o, mese woyɛ witch. You are a witch. Enti ɛntena ase nka sɛ obi yɛ bayifoɔ, maybe you yourself no, wo su ne wo ban no a wogye te wiase no mu no kyerɛ sɛ woyɛ witch. Because ɔyɛfoɔ a ɔreyɛ wo, ɔyɛfoɔ a ɔreyɛ wo no, ɔno ne wo a, wo ara na woyɛ wo ho. Wo na woyɛ wo ho, sɛ wonim a meka nkyerɛ wo. Yɛwɔ problems bebree, nso wiase no nhu sɛ yɛwɔ problem, why because wobɛhyia daki ne ɔsere. Deɛ aborɔfo yi wɔka kyerɛɛ no no, wɔn se, ade nti na we are happy everyday. Da biara na yɛn ani agye. Ade ntira. Because yɛntumi nwene. Yɛn yɛnim sɛ deɛ ɛbɛsi biara Nyame na ayɛ, yɛne yɛn nkramofo yi. Yɛnim sɛ deɛ ɛbɛsi biara no, ɛyɛ Nyankopɔn no ara ne nhyehyɛeɛ. Yɛde Kristosom abɛwan yɛn. Yɛde Koran no nso so abɛwan yɛn. Ɛna yɛagye atom ɛne ɛte hɔ. Yɛn gyidie kyerɛ yɛn sɛ Onyame na ɛyɛ biribiara. Nti sɛdeɛ ɛteɛ biara no yɛnam a yɛn ani agye, it is ok for us, deɛ ɛbɛsi biara yɛ ɛma yɛn, yɛadwene no no. Wɔ berɛ a aborɔfo yi adeɛ rekye adeɛ resa nyinaa no wɔresesa wɔn environment. They are changing their environment, wɔresesa wɔn environment. Wɔresesa wɔn environment. Adeɛ no mese yɛma ne nsɛe koraa mpo na wɔayɛ ne yie. Ɛdan si hɔnom.

Dɛn nti na yɛde yentumi nnwene nnipa ho? Yɛnyɛ nnipa no bi anaa? Sɛ yegye yɛn ho di sɛ yɛyɛ nnipa de a, ɛwɔ sɛ yetumi tena wiase yi mu ma wɔhu sɛ yɛyɛ nnipa because ɛwɔ sɛ yetumi dwene nnipa ho. Aban no sɛ onni sika a ɔgye yɛ hwee. Aban no, wɔ sɛ onni sika a ɔgye yɛ hwee. Yenni sika, yenni sika, yenni sika. Biribiara nni hɔ a yɛwɔ sika a yɛde yɛ. Nso yɛaboa sika no ano. Yɛaboa sika no ano o, ɛna ɛde asie. Aboro nti, yɛaboa sika no ano de asie. Na wɔaboa sika no ano no a wɔde asie no, yɛte aseɛ sɛn? Me nuanom, yɛte aseɛ sɛn? Yɛte aseɛ sɛn? Enti, wiase bɛn na yɛdeɛ yɛaba mu yi? Anaasɛ, sɛdeɛ asɔfoɔ no reka no, anaa sɛdeɛ Bible no ka no, aha nyɛ yɛn fie, heaven ara na yɛde yɛn ani hwɛ sɛ yɛkɔ akɔtena? We are only deceiving ourselves. But mesrɛ mo, akyire ne yɛwu kɔ. Nkwadaa no a wɔdi akyi no, mommempɛ baabi ma wɔntena, why? N'akwantuo no ɛretan. Nsuo yi so nnipa a ɛrewuwu nsuo yi so nyɛ nnipa ketewa. Obiara rekɔ. Ɔkɔpɛ baabi papa atena. Dina Pastor. Ɛna Africa deɛ ha yɛ den. Ɛna Africa yɛnya adwuma nyɛ. Adwuma korɔ no a wote Ghana hɔ sɛ wonnya nyɛ no. Woba aburokyire ha sei. anaasɛ wotuu kwan no. Adwuma a woyɛ no, sɛ yɛreka a, na kyerɛ sɛ woyɛ stupid because wowɔ asase da wo kurom na sɛ wo so wonnɔ so na wɔbɛtena baabi te sɛ Guinea Equatorial sɛ wohwɛ kokoo, wohwɛ wo wɔbɛdane obi kokoo hwɛsofoɔ a, na wo no wopɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛn? Ana wabɛtena Spain ha sei na wotn tomatoes wɔ bere a wowɔ Ghana no asase da hɔ a yedua tomatoes wɔ so ma no yɛ yie? Me nua mente asɛm no ase. Ana wabɛtena Italy ɛɛ ɛɛkɔ afuom? Wɔn wɔn nim afuo yɛ kyɛn wo. Baabi a wo wo firi ba no asase no a wɔ wo firi so no anaa asase no a Nyankopɔn de ama wo no ɛyɛ fertile a yedua biribiara wɔ so ma no yɛ yie. Wo wose wonyɛ kuani anaa wonyɛ kuadwuma wobɛtu kwan. aba abɛtena obi man so, na obi man no so deɛ, wobɛyɛ kuaa adwuma no wɔ hɔ. Yɛ adwene no a ɛda yɛ tiri mu no ara na ɛkyerɛ yɛ sɛn? Sɛ mepɛ sɛ mebisa saa question wei a, ɛmma mo obi nka sɛ meredidi obi atɛm. Ɛwɔ sɛ yɛtumi fesi fact na yɛsesa yɛn adwene. Saa berɛ yi deɛ asi a yɛse yɛakɔfa yadeɛ bi aba, yɛakɔfa yadeɛ bi aba, yɛfrɛ no coronavirus no, Sɛ yɛn yɛwɔ nnuane wɔ Africa hɔ nom a, nka aborɔfo yi ɛbɛyɛ wɔn dɛ paa sɛ wɔn bɛba abɛtɔ, wɔn bɛka sɛ yɛn fa mmerɛ wɔn na wɔn ntɔ na wɔn nni. But farming no yɛgye ato nkyɛn. Nso wo ba aburokyire ha anaa wo kɔ America a, farming no asikafoɔ ankasa a wɔn wɔ ha sei no, they are farmers, majority are farmers. Dodoɔ no ara ɛyɛ farms. Nso yɛn yɛte Africa hɔ yɛhu farming sɛ ɛyɛ nkwasi adwuma. Deɛ yɛbɛdi ɛho a yɛde ama yɛn. Deɛ yɛbɛnom ɛho a yɛde ama yɛn. Yɛntumi nhwɛ yɛn ho so. Ɛna deɛ buroni bɛyɛ no ɛno bi na yɛrepɛ ayɛ. Ɛnɛ yɛtɔ nsuo na yɛanom. Yɛtɔ nsuo na yɛanom. Enti ɛhefa na yɛaduru no? Mesrɛ meka o, ɛnyɛ ne bɔne mu, na deɛ mesrɛ ne sɛ nkyirimma no wɔwɔ question bebree a wɔbɛbisa yɛ. Questions bebree na wɔbɛbisa yɛ, enti sɛ yɛrebɔ bra no yie a, momma yɛmmɔ bra no yie ma yɛnwene yɛn nko ara yɛn ho. Momma yɛnwene the next generation to come. Na afei wɔn nso ma mehu sɛ mmerɛ bi a atwa mu no situation sei na na ɛda hɔ na nnɛ deɛ ɛnte saa biom. Amma ne saa a ɛnnɛ meyɛ aware na I'm aware ne ntaadeɛ a nkoraa yi hyehyɛ yi ne baabi a wɔn ahura asi yi no yɛyɛ ntumi nstɔpo wɔn biom. Ɛna ɛnam sɛ yɛntumi nstɔpo wɔn biom no so no, They will still stamp somewhere, wɔbɛkɔ akɔgyina baabi na wɔadi atɛm. There will be no respect. Efisɛ sɛ wopɛ sɛ wo ba no bu wo a, ma no baabi nnyina, ma no baabi nsi, ɛnna ɛnyɛ wo ba nko ara. Sɛ woyɛ aban panyin na yɛagye wo ato position bi ano, sɛ NDC fo abɛsen kɔ yi na NPP fo abɛsene kɔ yi na moantumi ammɛyɛ ɔman no yie amma yɛ na afei Ghana hɔ nom wobɛte obi a ɛbɔ NDC din obi a ɛbɔ NPP din ɛdin a yɛrebɔ mu no nyinaa nso ɛnyɛ din papa biara because obiara nya nhuu ade papa biara a ɛyɛ ɔno Nkrumah bɛgyaa ɔman no sii hɔ maa mo no mobaeɛ moayɛ by the other way round no adesɛeɛ no a yɛresɛe kakra no a yɛwɔ no na yɛatɔn kakra no a yɛwɔ no nso asan adi. Enti akwadaa bi ammɔ party mmienu din, ɛmmɔ party mmienu din papa biara, which is very poor. Ɛyɛ very very poor. Ɛyɛ very very poor. Enti yɛwɔ very big assignment as people. Yɛwɔ assignment kɛseɛ paa sɛ nnipa. Nnipa, ɛwɔ sɛ yɛtumi kita nipasu no. Ɛwɔ sɛ yɛtumi da nnipa su no adi. Deɛ mepɛ sɛ meka no no, nnipa tuntum. Ɛwɔ sɛ yɛn yɛtumi da nnipa su no adi. Ɛma wiase hu sɛ yɛn nso yɛka nnipa ho. Ɛnyɛ saa a, yɛasɛm ka deɛ, da biara it will be negative, negative, negative, negative. Wɔn a yɛde wɔn akɔgu America hɔ yi no, saa na yɛaclassify wɔn, negatively. Nti no, anibere nti, bebree nkwaseade na wɔn di bɔne kyerɛ sɛ yɛbɛkum broni no who are you na wakum na yɛakye no na yɛgye no akɔto prison na wɔn mu wonya nyɛ hwee koraa no yɛpɛ wɔkye wakɔ akɔto prison na afei wɔbɛsan akɔ akɔ di n'atam anaa wɔbɛkɔ akɔ bo no anaa wɔbɛtwe tuo na wɔde aku no it will bring you to different world suban no saa na ɛteɛ We have to change as a race We have to change as a race Ansa na mɛka broni no asɛm no, meka ma wo me nua woate aseɛ sɛ We need to change as a race We need to change Ɛwɔ sɛ yɛ sesa Ɛwɔ sɛ yɛn yɛtumi sesa na yɛda yɛ yɛ yɛ su ne yɛ ban no adi Yɛn race no yɛda no adi ma wɔhu sɛ ampa Yɛn so yɛyɛ nnipa te sɛ wɔn. Deɛ mepɛ sɛ meka ma yɛ kɔsi ano no, meda wo ase sɛ woatie me wɔ aso pa mu deɛ a, Onyankopɔn no, anaa Ɔbɔadeɛ no ankasa no, ɔnhyira wo.